Үтүмэн өрүлээх үтүө киэһэнэн болохтун сайдам санаалаах саха көбөн сэҥээрээччилэрэ, саха ыччата, сэргэлээх уоттара культура киинэ! Бастатан туран, манна мустубут эдэр ыччаты Дьылбыт биир кэрэ көстүүтэ кэмис күһүн бүппүтүнэн, кыра кыһыммыт тиийэн кэлбитинэн, эҕэрдэ тыла кэлгэтин, үтүө тылы түмэнин тиэтэрбитин көҥүллэ. Бүгүн биһиги фестивальбытыгар, бүгүн биһиги, биһиги оонньуубутугар сэдэх ураты көстүү буолла. Ол курдук, Сезону саҕалыыр фестивальбытыгар Сахабыт Республикатын Ил Дархана Егор Афанасьевич Борисов бэйэтэ-бэйэтинэн билэ-көрө, истэ санаатын үллэстэ кэлэн олорор. Өссө төгүл ытыс тыһааппыты доҕоттоо! Чара иннэ диэн тураммыт убаастыбыллаах Егор Афанасьевич баһаалыста сыанаҕа тахсаргыт көрдөһөбүт. Былыргыларгыттан саха омук бэйэтин сайдар эйгэтин сайдар тускутун, кини бэйэтин олоҕун-дьаһаҕын, олоххо тардыһыыта, бэйэтин төрөөбүт тылын, культуратын, үгэстэрин кытта быһаччы сибээстээх. Ол да эбитэ буолуо, булар-буларга тасха киһитэ көрдөөх күлүүлээх кэпсээннэри улаханнык ылынар уонна аан дойдуну арылаан көрөр, арыйан көрөр биир үтө үгэһэ буолар. Уонна бу Саха КБН диэн лиига тэриллэн биһи сахабыт ыччаттара сахалыы уус-уран тылынан көрө күлүү көрө күлүүнү кытта аргыстаһыннаран дириҥ билиилээх, дириҥ көрүүлээх, аныгы олох сайдыытын холбоон-илбээн бу биһиги саха норуотун толколуур төрүт хайысхалаах үлэни ыыта сылдьаргытын баарайдээбэккэ буолуо. Итиннэ болхомтоҕо уурбакы буола гынан баран үлүгэрдэ улахан дьыаланы оҥоро сылдьаҕыт, улахан улахан үлүгэрдэ улахан үлэни оҥоро сылдьаҕыт, Үлүгэрдэ улахан бу биһиги сайдар төрүппүтүн оҥоро садьыргытын өйдүүргүт наадалаах диэн бу киэһэ түгэннэн туһанаммын төрүт тоһоҕолуохпун баарабын. Олоҥхолоох буоламмыт, шабырхахтаах буоламмыт, үгэлээх буоламмыт, саха тыллаах буоламмыт аан дойдуга барар улахан процестар глобализация киһи санаатын сүүйэр тылын-өһүн сүтэрэр культуратын сүтэрэр кэмигэр манна дириҥник бэйэт тылгытын-өскүтүн сайыннаран жакчы дааны норуот норуот болорун туһугар жакш улахан охсуһуну ыта жергитин бэйэт өддө харынахыт жакчы саха норута саха чыта олус таланнах Эһи билэргит булуом, аҥардас биһиги спортсменарбыт, биһи ученый ыччаттарбыт, биһиги оскуолабыт оҕолоро, биһиги культурабыт үлэһиттэрэ, билигин аҥардас Дьокуускай куоратынан, улуустарынан буолбакка, Россия таһымыгар, аан дойду таһымыгар таххан норуоттарын аататар, норуоттарын ытыктатар үтүө үгэскэ кубулуйбут хайысхалардаах буоллубут. Онон бу бүгүҥҥү киэһэ мин ыалдьыттыы көрбүт эһигини үстө оны эдэр сааспыттаннан үөрэр-көтөр ханаалаахтарын олорорум бу үменнэһиги маннык бэйэт үгэстэрбитигэр бэйэбит ытыктыыр аак үлэни дьоммут үлэлери хамнастарын олоххо халхаан ыытар үлэни хамнаһы тэрирбикитер Ону өйөөн, ону өйдөөн, ону санаан кэлэн турарбыттан улаханнык астынабын. Онон бу сыанаҕа турар ыччаттар биһи талааннарбыт бу бүгүҥҥү фестивальга, бүгүҥҥү гала-концерга туох баар кэрэ көстүүлэри, кэрэ өйү-санааны тиэрдиэхтэрэ. Аҥардас үчүгэй өрүттэри буолбакка, итэҕэстэри даҕаны, быһаҕастары даҕаны барытын бэйэлэрин талааннарынан арыйан, киһи өйдүүр гына, киһи дириҥник саныыр гына оҥорон көрдөрүөхтэрэ диэн улаханнык эрдэттэн астынан туран баҕарабын уонна инникитин даҕаны ситиилээх буолун, эдэр ыччат буоларга быһынан Сахабыт сирин инникитэ кэскиллээх буоларыгар түмсүүлээх буолун, кыйылаах олоҕолорун уонна барыта этэҥҥэ үтүө далаһан диэн баҕа санаабынан түмүктүүбүн. Ыпсырыылаах ытык тыаһа буолсын күтүлэхтэр. Күндү көрөөччүлэр, эһигини оонньооччулары ымсыырбыт харахтарыны көрө санаа олороллор. Дьүүллүү сүбэ бүгүҥҥү күн көрсүүнү дьүүллээри эмиэ бэлэм, сыана эмиэ бэлэм. Онон кыбынчыктар, саха кыбын! Өрүү баар боо!

Так, уолаттар. Э, массынымаан собын раһабын. Так, уолаттар, ким ханна барарый таксилыыбын? Ой, Егоров Анасович Борисов, мин наһаа да фанаттыыбын. Ытыктабыллаах биир дойдулаахтарым. Алло. Тугуй? Илэҥҥэ оһоппун. Сып-сып. Ариемча. Ээ, оҕом кыбыыныы тура дии дьону күллэрэ, үөрдэ. Туох сону уонна Иэн, как всегда, таксилар тая. Чачу, это кылла. Пока. Да Миша маманы говорим, позор диye. Да Миша маманы говорим берер Миха. Коллег! Бука бары билербикилин курдук хас биирдии дэриэбинэҕэ уочаракка туран маннык түгэн болааччы. Ага, сапча. Да, без меня бутыртата. Суох, отак суох. Пахай.

Дорҕонноо дорооболотун күндү көрөөччүлэр убаастыбыллаах дьүүллүүр сүбэ! Эйгэниитер тахсан тураллар саха КВН хамаандата Ылыч! Жана, бэлэмнэн хагалыахпыт. А? Бэлэмнэн дии. Бэ, сыры. Итинник кэпсэтимэн эти киин гыдыр. Итин тикейин нуччалы даҕаны сахалы даҕаны өйдөөбө. Па, ачагата кэпсэтеби. Иһит уонна үөрэ. Үөрэ? Ээ, арба, айта. Дьүкээбир уота үрдээх дэ. Эртэлээн, эртэн. Билигин сотору саҕалыа түүт. Аты мин бөлөм мина. Эйдээтин бэ. Айдан. Чаал курдук күндү көрөөт. Ол, сиэ, хаптара. Хаптара астым дэ.

Аҕа, дьэди, элбээн бар. Дьахтардыы баран эрэр. Эрдэ диэххин. Күндү доҕоттор, уулуссаҕа маннык эмиэ буолар. Уоруйах оҕо уулуссаҕа. Кэлэр уонна. Алло, Тоҕо мачыкраттан үс телефонна сыппылы буола? Бар дьиэ! Дьиэлэ дьиин дьыл тоҕос тибэлий боҕо. Дьиэлэ ыл дьоннор тыллыан милигин. Дьиэлэ дьиибин дьыл. Аja! Ondan olmadı men. Эдэр ыччакка аҕа буолуу эмискэчи телегрянкалар. Ол курдук эдэр ыччаттар роддом анныгар оҕолорун уонна кэргэннэрин көрсө тураллар. Анчык! Анчык, привет! Анчык! Люда! Люда, привет! Володя! Şıpırtları idaniz, idaniz, idaniz. Күндү көрөөччүлэр, эпипи курдук, биһи хамаанда бу сыанаҕа маҥнайгытын тахсан турар. Ол иһин биһигини кытары бииргэ буолбуккутун иһин барҕа махтал! Үтүө киһинэн күндү көрөөччүлэр! Эһиги иннигитигэр бэһис төгүллэрин Тая Модовскай кастиҥҥа аспатах кыргыттар. Просто роспутунан табыллыбатахпыт. Кыргыттар хамаандалара сүүс Да, обычно тыңхаманлар амыстан тукар түрөөчүлэри бэйэлэрин билсиһин эрэлэр. Чэ, чоҕонай билсиэхин бу Алена кинис районун бааһынай уонна барыта былыргылыы сахалыы. Эсэ кыз

Бу баар. Хайа тугуй балама? Оттон изюм, изюминка тиийбэт диэтиҥ батта. Уа, сиэххэ! Сиэмэ, сиэмэ! Чайка саҕалыаххайын! Оччоҕо таайа модулас кастингыгар. Лайфхак, кыргыттар маньяга көрүстэхтэрин бээлэрин хайдах туттуохтаахтарый?

Күндү көрөөччүлэр, манан биһиги бэйэбитин кыракый билиһиннэриибит түмүктэнэр. Ми хабар тазик, ми хабар у. Уулаах тазик. Эсибиде тазик, уонна варя. У, уга варя. Тоқтар 99 чачатар, тугой бу?

Дьота, бүгүн фестиваль күүстээх ойуун. Адьаҕай эппиэтинэстээх өнүдьэппин баҕарабын бонньууна мен. Одан туох баар күүстээхпитин барыта көтүрэ холоттор олох. Салгыы баран ие болааньа. Хан баран ээбит аха аттан. Күнү доҕото бары билэрги курдук бу Саха Даймонс былырын онньообатаҕа уонна быйыл күүстээх онньуга бэлэм уонна Билэҕит да кинилэр тоҕо биир сезон оонньооботохторун? Да этим эрэ да. Этэбин. Кинилэр финалга хотторон бараннар, мырааҥҥа такааман тарбахтарын быстан кэспиттэрэ. Да, акаарыгын да баабыта табахтаба хадды болун көрүй. Оттон атахтарын тарбахтарын. Этэбин эрэ. Онон этин бата иди да. Эс, кытыкта. Оонньоон эппикитэ. Оонньоон? Аркадий, хатаҕын хордугун идди. Итак, кырдьаҕас нихин хадьыр киһини. Тохтор дээннэ. Тут да активный болу бүгүн. Активно дааннамын оттон.

Тылы-ратам! Тоҕо бурзаннар мин батыһан тахааны хаҥа хамаандаҕа киирэн батыһан кэлэҕин оскуолаҕа үөрдэ киирэн мин оскуолаҕа киирэн үөрэххэ киирэн мин үөрэхпэр киирэмин кыыстанамын мен кыыспар кыттар дьаан атак ыһын шете манна әпті бу илдер хан бэйэтэ бэйэтинэн кэлэн олорор деді

Аа, үчүгэй. Сөһүнэ ыр наһаа да үчүгэй. Да Ньукустан! Буускер оонньууту уохтук дьыкта. Оонньоо этэбин күнү доҕоттор оонньоон этэбин. Дьиҥнээтэ биһиэхэ бу Юрий Романов саамай-саамай чугас доҕорбут буолар. Уонна бу биһиги Саха Даймаскыбыын хамаанда биир дьиэ кэргэн курдук буолабыт. Биһиттэн Саха Даймастыкына тынан тахсалар биһиэхэ үөрүүнү-көтүүнү аҕалар. Оннук уонна бу саҥа уоттарга буппут биһиэхэ күүс-көмө буолуо диэн бигэ диэн эрэнэбит. Эһэтигите Биголла, Максим Кирович Самозаватынан Хотугулу Илиҥҥи федеральный университет устудьуона идэлээх союһун командата Саха Даймас. Болҕомтоҕо барга махтал.

Халлаан тымныйан бакка эрэ көмөлөһөр буолбут дьи. Доротар кысы бэлэм саха кылын барда! Сенера күндө каттара санаан көрөйнө, ымырык үөннээх быраас.

Үрбүт үтүөкэһинэн күндү көрөөччүлэр, ыҥырыылаах ыалдьыттар, саха кыбыаны сэҥээрээччилэрэ, эһигин диэр кэлэн турабыт Саха сирин саамай кыраһабай кыргыттарын хамаандата Саха Чикас. Күндү көрөөччүлэр, бүгүҥҥү күн танылата биһи хамаандабытыр Рая Сох. Рая Сох олиһин хапытаан мин. Мин хапытааммын. мин Аина Мес Мантала хапытаана Райза Райса нету. Райза Кириллина, аны хаһан даҕаны би хамаандабытыгар төҥнү бэт, бэт, бэт.

Оттон туйаары миигин ааспыкка кэлэн курустаабытыгар онно ыраахтан көрбүтүбэр Айыына сүүрэн аҕай иһэр этэ. Онон былаана миэхэ көмөлөөн кэлэн иһэр дии санааппар үрдүбэр кэлэн ыстаммыт уонна көмөлөөн киирэн барбытыгар миигин командаттан үүрээспиккит дии санаабыт ылбытта. Сөп. Оччоҕуна мин хамаандабар саҥа кыргыттар кириэхтэрин баҕараллар да. Кыс, эн аатын ким диэний? Ильяна. Ильяна. Ильяна билэҕин да манна барыта талаан дьоннор кэлэн тураллар. Талан талан талыллан биһи манна кэлэн турабыт чэ. Эн туга мин сатыыгын да? Ыллыыбын. Ыллыыгын. Тыллары ыллын, ыллын, ыллын, ыллаа үһэ. Ыллааһын. Оччоҕуна ыллаар ээ миэхэ ыт туһунан. Ыт. Амоксициллин иһэн баран куһаҕан буолбут ыт туһунан ыллаарый. Амоксициллин дьэ. Аха. Ыт. Хубу кэллэ, кэллэ, кэллэ.

Чайнай чего-отор механар курдук жутко. Ага. Ол жутканы мин бэйэм толкуйдаабытым. Ага. Ты мин толкуйдом да меха кэпсээбиттэрэ. Кэпсээбиттэрэ. Ты кэпсиэхтэрэ да уорбутум. А уорбутум ньурган уорбутум инде мари. Бир бартан шутко бэбит кен отонта. Бэбит кен отонта, бэбит кен. Да вот-та. Онырык опять не стах түгел. Фестиваль. Ким меха дох бары? Меха рыба. Меха кюва. Меха рыба. Тух ырытай? Склероз. Тух? Аха. Аха. Ара биэре бэлиитигэ бүкүттан саха күн көрөөччүлэрэ үксэ барта кыргыттар өттө. Сыман тиуда хүлүү көрбөтүннэ. Ол мен оннук буотахпын. Ача оннуккун да? Эй, сый дэтит, мен биир екене таптыбын. Аа, аата ким диэни? Саша. Статистика көрдөрөрүнэн бу залга олорор көрөөччүлэртэн бэһин бырыһыана Сёманы Оннук дьэ санаатылар. Ону баара кини оннук. Буотах. Быһылаах. Үһү. Эппиттэрэ. Миэхэ. Доҕоттор ким эрэ тыл этэрин умунна да? Ото умнуган киһилээх этэ битте. Миниатюрам билиннэри. Ханный, ханный? Дьэ эрэ күндү көрөөччүлэр санаан көрүөххэҥ эрэ умнуган уолаттар стрелкалара. Хайа да? Агаллын да? Тугу? Онто туу агалыктаах этин. Билбэппин, онтон агаллын да? Би агаллыт да? Кимгиний эн? Мин эһиэхэ баар этим. Да. Агаллын да. Тугу? Тугу кылыктахытылар? А? Жара, жара, жара, сайсарга бол бүттүгэн.

Статистика көрдөрөрүнэн кыыһа суох квн хамаандаларга наар кыыс оруолун толорор уолаттар бааллар. Эһиги билбэккит хайдахтаах ыараханнары кинилэр көссөллөрүн. Дохсун ытыс тыһа кинилэргэ. Доҕоттор, атаах билэҕит да, быйыл саха фондугар үс жүз биэһин тыынча баар. Ону мээнэ сиртэн хомуйан ылбаккына. Алик, Алик, тохтоорой. Онтон мин эбээм былырыын күһүн сиртэн отон хомуйан үс жүз биэһин тыһыынчаны өлөрбүтэ. Оччоҕуна финалга бытахпына уоттар отоннуу бара була. Оннук, оннук, оннук. Эһигини это биргэ буолла. Саха кыбан командата күндэлэс. Күн курдук күлүмнэс. I respect that.

Биһиги чифтиистэр кэллибит. Уолаттар, чифтиис ханна баарый? Чурапчыга. Онтон Егор Афанасьевич Ил Дархан хантан сылдьарый? Чурапчыттан. Аны эн тоҕо ыйыттыҥ? Таах мээнэ, сибидиэнньэ. Апчай!

Инник гыннахпынан баттаҕым уһуур диэккинэ. Тоҕо эрэ уһаабат. Иһин дииннэ. Көрдүгүт да? Хамаандалар бары шуткалара бүтэннэр Индинда диэн тылы туттар буолбуттар. Ити тылы ким айбытын мин буллум. Блэк Старты сылдьар мод айбыт эбит. Истиҥ? То, что был, знаю тебя, запомнил этот почерк, не могу уснуть один, да. Киһи бу күрэххэ жестко бэлэмнэннибит. Дьарык бэйэтин дьарыктанныбыт, ыйааһын бөҕөтө түһэрдибит. Тоҕо түһэрэрбитин мин билбэппин. Күрэх буоллун аайы наар түһэрэн тахсабыт. Уолаттар, Сорох уолаттар бу ханна оҕолорой? Кэлбэтилэр. Быйыл ынырык элбэх сүрэ-оһох киһи баар буолбут. Һэс! Оннук буолбатах. Мин соторутааҕыта эрэ сүрэ-осо дьоннорго түмсүүнү оҥорбутум. Онно ким да кэлбэтэҕэ. Ол иһин сүрэ-осо дьоннор суохтар. Мин бастаан Бугуйапка үөрэнэ киирбитим.

Санаан көрөн, арай Гарри Поттер шрама атын сиргэ баара эбитэ буоллар. Минийгин өлөрө келдим, Волан-де-Морт. Эн ким мини башы? Гарри Поттер.

Уолбут ханна сүтэ аллай? Биһиги түмүкпүтүгэр ректорбыт түмүктээбитинэн

Өлөөн, кини ийэтинэн туйдататын. Ата были репетер, мать его, индечилер. Степан Парень, детсад. Детсад, моту комбат, солдат. Хайын edin. Bu ne neydi? Мен бүгүнгөттөн рифма Коля демин. Хайда o? Ото бирем тыл эти. Бетте.

Дайдыпыт! Бэттэбэт. Дьалык биһи ол биир сыл иһигэр олох командабытыгар тостуу ырыйы боо буолла. Бу банньыбыт үөрэҕин бүтэрэ. Үлэһит буолла. Востребованный специалист. Короче, кочегар. Ото ол Яша диджей быт. Үс курска медицинский институтка үөрэнэр. Ото короче хэтте хылы быһа өссө олоҕо уларыйбат баар шеф Ото бу Коля правоохранительный органы хэтте бу. Ото Кеша таһынан берехин уолбут улаатта. Уолбут ыал буолбут әһәтте. Кеш бу бәм бәм ыйтахын баран хәпчеһинә бу ыал болар хайдайды. Ото мен тух техмини. Бу эһиги көр-күлүү кылынных дьаҕыт. Онтон мин улаатан, өйдөнөн, улахан харды оҥорбутум олохпор. Уонна мин дьиэ кэргэммэр бэйэбин аныыбын. Просто оннук туох биһилэхтээх онно бүттэ. Аннык диэ. Адам ханна кими ханна барыта дебре суперстарый

Да, генерал Новосоюден! Что точно? Бары билэргитин курдук, хас биирдии саха эр киһитэ кутунан санаатынан булчут. Дьэрэ, көрүөххэйиҥ эрэ. Булчуттар эһэ арҕаҕын иннигэр.

Дьиҥ-дьиҥинэн, Ягыысха олус ыарахан үөрэх. Холобур, эһи хаан эмит һылгыһы тэптэрэ дьууккут да? Уох, батта, уох! Мин эмиэ уох хаан да тэптэрэ... Бүтэрдэ! Ха... Бутука... Кыс... А, кыс диэ. Ата киһи таҕа пулха билиһиннери. Билиннин. Бээтэ айахта айны. Билиннери бээн. Тайон, ким диэҥини? Таня диэммин. Таня, тоҕо эн кырабаайта хаҥыраҕыны? Кэнньэ турар уол утуйа атыр дии. Э, Дьулус! А көннө да отор. Дьулус диэбит кылы. Дьулус биир, биир, биир баар суох. Хамаандабыт самый талааннаах уола. Дьулус, талаанын көрдөрөрө. Дьулус, Дьулус, Дьулус. Күнтэн күн бик боксну үшөй буолан иһер диye. Атаак Дьулус, бырахыытын бэргэ былах көттөрөр. Да, я эн эти сыыһыттинни. Бу хамаанда дьулус ыра талааннаах бадах. Манна мин эмиэ талааннаах. Эн туох талааннаах ылыйыл? Мин ыра ылыйыл. Ата ыллаары. Дьулус билиһиннэр ыра. Күһүн туһунан ырыа. Күһүн, күһүн, күһүн ынах бөҕө өллө идэһэ буолла. Атыыланна!

Bir, iki, üç. Аю, ай-ай-ай-ай-ай-ай. Үчүгэй уоттар тахсар бириэмэлэрэ дьэкэллэ. Дэрэ сүбиде, үтүө киэһэннэн кыргыттар уонна Сахабы сирин убаастабыллаах кыргыттарым. Тохтойор да уоттар. Кэннибэр кыыс турар быһылаах дии.

Секси, секси Паска, секси, секси Паска, эһиэхэҕэ кэллэ. Саха кыла сезонугар быйыл онньуоххайын. А, күндү доҕоттор, итинэн биһиэхэ туох диэтиэхпитин баҕарбытай? Олохтор тэһэт ыархан буоллун чаҕыйымаҥ, инники диэки дайан иһин. Ол да ийгитин иһиэхэ көмөлөһө Ил Дархан.